Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

Patrick vera bniedem paċenzju sal-ostja, dakinhar morna naraw kif jaħdem dal-printer u vera kienet interessanti u dam jispjega u hekk biex fimtu jien jifhmu kulħadd. U għandu diversi affarijiet oħra, bħal tistgħu wkoll tordnaw xi t-shirts, mugs u affarijiet key chase. Bir-reklam jew isem. Kont ngħidlek għandek souvenirs tiegħek speċi ukoll. Issa fl-aħħar intu kwieħed u wieħed. Eh, eh, eh, li nixtuhom f'dan mhux b'xejn ta' fl-aħħar intu kwieħed issa. Dejqed nagħtu wieħed il-kull mistieden. Kull min jiġi. Sabiħ kollok t-shirt ta' sajan, no? Le, ma qed nagħtu. Jew mag jew. Le, le, le, 3D print qed nagħtu forma tal-jen u hekk. Tajjeb, tajjeb. Mela, mela. Nħommhom dal-affarijiet. Mela, ton. Grazzi tal qajt l-istedina. Thank you, inti tal-li ġej stedintni. Mela, fej kont l-axħar issa? Ah, issa kont Brussel, mort tal belġju minu tifel, morna festival, grass pop, kien tajjeb, eh? mamlet il-xita, kien imtajnu ċaflis, insomma, maħadna pjaċi. Kienet atmosfera tal-ġen. Majt balla Benz li anki li biex narom snin. Interessanti. Sabiħ ta' nixtieq immur konsert ta'. Għaw l-Scorpions hemm għadhom, eh, issa volja kibru, imma taw kunċert. Scorpions tajbin. Tal-ġen. Maraton, morna l-Ghost Hunt, ma tantx kienet. Is-sekket tistina qed tildru wkoll hemmhekk taf kemm badna hemmhekk issa. U għandna footage ġifi provi li anke kien hemm id taqbadlu saqajħwe. Issir meta konna hemmhekk Xejn, eh? Xejn, assolutament xejn. Naqra ma mit-toilet ħadd. Ma toħdulhom skopji dal-affarijiet. Jien niftakar eh, darba l-White Fox u għal li mor Ghost tal kont naqasni nafuhom dal-affarijiet għax jiena kienu daħlu nħabba li rridu xatt li nifhem ifimni. Imma għandi idea fuq UFOs u fuq l-aljeni fimni x'indaw ħabbhom dal-affarijiet. U niftakar konna morna mek White Rocks u qed ngħidlek ġew nitkellem waħdi, eh? L-affarijiet li kien hemm inkredibbli, eh? Speċi qed nitkellmu l-ewwel ma bdejna kien hemm il-K2 meter, il-K2 meter huwa dak l-oġġett li jkun fidejna li jxelu dak il-bozzot. Ejja, meta. Lek jgħid saqlejk. Ħajja xellu iktar il-bozzozz. Imma kont naqas naf fuqhom dal-affarijiet jien. U niftaka kien hemm Andrew x'kien kuljum u bħalis frendo. Għatlu Andrew dan orajt qed jixi qisu disko għalli dak qed jiġu eh, l-ispirti idejk għatlu ħallina sibtu qed jiġbidli sajja. Eh, imma vera kien kien sewa qed jgħid. U niftakar qegħdin hemm ġoddika dlam ċappa u nitkellmu ma' spiritu hekk U f'daqqa waħda der ħdejja bħal globu hekk jixel. U meta ngħidu or beża imma l-jajja dak iskullu tat-tubu hekk. U kif ħaristek sparixxat mi qed niġġennen jien. U fl-istess ħin qed nara li rajdi biex qed nisma' wara widnejja Sija xaħat qed jaqisu b'nifsu maqtu se. U jiena timma jiena forsi qed nibża forsi l-moħħ qed jagħmel ċertu tiksu ma tkellim xejn. Fuq din imma mat fuq il-dawl kien hemm eh, nies qudiem qed nisma'. Kien hemm niftakar nisa torok miż-żewġin Maltin. Have you seen a bright light here next to me? Għalu li yes, Antwan. We saw it. Għattejja, mela minix nġennen jien. U ma, u fl-istess ħin waqt li qed ngħidu għadni qed nisma' dan l-imbierek wara widnejja. U f'daqqa waħda waħda minn dawn in-nisa torok għal oh my god, he's breathing in my ear. Mela ħaq l-sina mhix qed niġġennen. X'anki jiena, me too. I've been a long time breathing in my ear. Issa, u ma tiftakar wara ftit jekk waqfna nitkellmu mal-ispirti u hekk. Din kienet rekord jien m'ħobx nirrekord, jiena daqsxejn superstizjuż, jiena li sar hemm u daqshekk, m'ħobx nġor xejn miegħi. Hawn min jirrekordjhom. Għad li come here Anton, listen to this. Wet jiena għad have you seen bright, a bright light next to me? Tal-imbierek tisimgħu ta' whispering, bright Lajt. Lussja jien. Kont ksaħt silġ niftakar, kont għadni fil-bidu, dak iż-żmien kont għadni għal-lum, biex għax ma nibżax maħfax ta' cowboy ta' li ma nibżax, ta' ma ta' fint għandek iktar konfidenza. Dejjem mort hemmhekk kien ħsibt li ħan esperjenza xi ħaġa, nixtieq nesperjenza xi ħaġa paranormali ma nafx. Istew vera, lilek tħassajt għax naf kemm xtaqt esperjenza xi ħaġa paranormali. Fem, ma nafx. U din bħal inti kont hemm tiftakar meta kien hemm ix-xettiċi? Għadhom ili 12 sena ninvestiga l-paranormal. Inutili tgħidu tipprovaw iddawru ma' ħadd m'għandu risposta fuqhom dal-affarijiet. Ħadd ħadd ħadd. Le, hemm affarijiet ċertu affarijiet ikunu strambi, all right, imma ċertu affarijiet. Ikun hemm ġieli ikun hemm xi affarijiet ikun hemm spjegazzjoni, però inutili qogħdu jduru niftakar Anki eżempju jenna fil-lok fejn jgħat eh, jista' jkun jenna anki xi annimali jew hekk eh, li jistgħu jagħmlu ħsejjes. Jkun hemm każijiet, mela, mela. Per eżempju, ma tinti meta jkellmuk Jena tgħid li kellmuk xi ġifieri. Di ma narħa stramba jien tal-VP, Electronical Voice Phenomenon. Ħanejdlek, sajjan, Nara ħastan, għax jistinti qed taqbad. Jgħidlek ismek. Dik għażiet famuża kien anke program fuq il-Malti. Kien għajat li jismi dak ukoll, kont għadni fil-bidu. L-istess hekk bil-kantalina, Antoine, jinġod lamċa pajwa madonna daqs dawk nisni li għajat. Ġifieri, Aw anki meta jkellmek ħażin, għax ikun hawn min jgħidlek forsi inti taqbad xi ħaġa mir-radio. Imma r-radio ma jitkellmux ħażin. Jiena tkun ġo dik id-dar u kienu nies puliti ħafna. U jiena bqajt relax bil-qed u qed nitkellem mal-ispirtu u nħaraq għax mhix nibża'. Qalli, Le! U kien hemm dis-sinjur saret ħamra l-akla, jiena sewwa smajt jgħid li jien dmismet naqra qalt li Ivan twanta. U qed taf qed kellimna ħażin. Mhux qed inkellmek ħażin. U skit u mbagħad. Però ukoll tallimt li ġieli ehm, għalhekk għajat li li wkoll meta inti tkun karattru pożittiv, huma ġeneralment ħafna minn ikunu enerġija negattiva. Allora inti qisek ta' teddida għalih. Dak fil-fatt meta għajat li Antoine għaddit sena u ma tkun iktar konfidenti fil ma kontx qed nibżaħ u qed tkellem lin-nies. U għatlu, titkellimni lili? Għalli li bl-Ingliż, eh? It's you again? Ej, saħi. Yes, it's me. You want to talk to me? Għalli li bl-Ingliż? Xejn. Xejn, ma jtsi kellimni. U daw, ma t-rekordjaw, ma jirrekordjaw. Naħseb id-dru għandu, anki di tantwan, il-recordings għandu, it-tlobom l Tintana xie footage? Għandu footage, iwa. Għand fuq YouTube, immiħat. Ija. Fil-fatt anki dakinhar stess niftakar għalilna help me. Help me l-istess jisaf dik il-kantalin hekk. U niftakar kien hemm tfajla, għallu fiex nistgħu ngħinuk. Qabeż idru, għallu qgħod attent għax jista' jkun trap. Qabeżu, hekk hekk mhux vera mhux sobtu issa. Ma bellaħni, eh? Għattost jajjen. Ġifieri dduq qisu xamma, allura oqgħod attent għal għax jista' jkun trap. Kif qallek qabesu? L-estja. Ehm, esperjenza xi ħaġa minn dak iż-żmien law jew xejn? L-aħħar mis-sena l-oħra. Eh, fimni illi naqra mammu, kemm jisum daħal l-axħar kemm minna bil-Covid, jisnilna mammu. Pero għanvejt namel il-kost, ħante xandu domanda kbira ta' nis jgħiduli, pero ma nixtieqx immuru ħafna. Għax meta jkun hemm ħafna qisek ma tantx taqbad. Imma ħa ngħidlok nagħmlu oħra, jien u inti, pereżempju jekk qed jiġi Mirko wkoll u forsi Rene, inkunu erbgħa, ma nkunux ħafna. U ma tħalli nerġa' nagħmel rumat ieħor żgħir. Jien naqbiżha, jien naqbiżha daqshekk ghost hunts. Imma mhix terġa' tipprova. Nara waste of time. Le, le, le. Ma nafx, dik l-opinjoni tiegħi ma rrid il-ħadna. Le, isma' dik akkontat tanki li xettiċi. Meta qalu qishom dew jgħidu li mhux vera tejn isma' jien m'għandix ħin x'naħli. Le, mhux qed ngħidlek mhux vera ta' għax tkun ħaħa waħda f'miljun il-ħaġa, fim? Imma fimni ma tistax tajt, sajni qed ngħidlek meta mort l-ewwel darba mort hemmhekk. Taf kemm jien nilgħab is-Super 5 Pro.

Xejn. Ma ġieli tmur ġo sa meta kien hemm dak il-flett, dak flett modern. Qegħdin nitkellmu ma' spirtu u dan wara nofs mind you għax ħafna jgħidulek ukoll għax bil-lejl, le mhux vera. Kelli każijiet anki wara nofsinhar, dan kien niftakar wara nofsinhar, qegħdin ħażżebbuġ ġo flett modern, ħażżebbuġ. Għadin nitkellmu ma' spirtu, u dak iż-żmien kont għadni fil-bidu, u taf inti taf il-karattru tiegħi kont niċċajt. U mamma dak wara kien ma bqajx niċċajt, eh? għax ħadd talima. U niftakar qed insaqsuh domandi hekk eh, u jġibna. U met qallu inti mara jew raġel. Mhux kif semmejtlu xi ħaġa li ġibnija ta' dak. U badna nitqu, badna nitqu, mhux btu l-VP, Qisu ħdejna, qalli, Shut up! Illu dak qalli shut up. Qed ngħidlek saħħtna konna jien u dwuħu John Mark. Ħares lejn xulxin bellaħna, eh? Qalli iwa ton ta' shut up qallek. Ostja. Tej, saj. U kemm ħellu li qallek biex qalilna. Ħellu da. Ta' maħabu, jema. Jena, ma nafx, estja stramba l-ħagġa diffiċli biex tara, zgur, Diffiċli ħafna. Ħanejlek, xi ħaġa hemm hemm sajjan, xi ħaġa hemm jiena kieku ngħidlek ma. Insegwejt ħafna nies. Ma m'għandix ħin x'naħli. U ġieli ngħid il-verità, qed insemmu ħin, jien kon niftakar konna me programm ukoll. Kien ikun ġieli naqbdu ma kien ikun dak il-bart

Le, għastja, le, għax eh, diffiċli biex taqba. Ti tkun eżatt fil-ġurnata fil-ħin. Eh, issa per eżempju, il-mun kemm il-darba qbadna, kemm il-darba mort u l-istess dak kien dal-program. U xejn, assolatament xejn. Imma, għammar ma dex, għax kien li xie klissi. Mbagħad b'hekk skoprejna, għadna forsi mela dakinhar ma taqbad xejn, xejn xejn xejn sa m'hekk qbadna xi ħaġa, Selmun. Dakinhar xejn ma qbadna. Ma toħodlux, ma toħodlux kopja. Issa m'hekk dak m'hekk fejn morna b'irmula dejjem qbadna. Ma qbadna xejn dak li nhar. Forsi x'konna ħafna nies? Jista' jkun. Dik tgħallem, għin għalhekk meta ngħidilhom, jien nixtieq nerġa' nagħmel ghost hunt, imma jekk ngħid ħa nikteb fuq il-wall Facebook nikteb ħa nagħmel ghost hunt, ikun hemm xi elfu. Ma tistax, ma tistax. Biex tibda taqsam anka. Ejn hekk, qed nibda nagħmel ftit ftit u noħodhom, għax hemm ħafna jixtiequ, ħafna u tiskanta kemm nisa Iktar milli ġilda n-nisa għandhom iktar gazz, qed iskanta. Li jkunu jridu jmorru hekk jaraw. U hemm ħaġa oħra qed niċċara, hemm ġieli jkun hemm min jibgħatli għax nixtieq inkellem il-missi, jiena ma nistax jiena nitkellem mal-ispirti. Ħa jibgħatulok tant. Eh, ġieli jgħidla xi nixtieq nitkellem ma' missi u nixtieq nitkellem ma' ħija. Jiena mhux jiena nitkellem mal-ispirti li jkunu maqbudin li jkunu għandhom waħlin hawn. Ikunu waħlin fid-dinja. Imma xi tkellem ma' spirti li li ommi u missieri m'għandhomx maqna, qas qatt ma jidli li minn kif nipprova nkellimhom. Jien nitkellem ma' l-ispirti li kienu mqabbdin hawn missier, kienu baqgħu hawn. Għax huwa huwa dak il-unfinished business ta', ġeneralment ħafna minnhom ikunu jew ġew maqtula jew jew suicide fhimt, ikunu baqgħu hawn. ma jkunux sabu Kemm hawn mela ara kemm hawn U jkun hemm ħafna minnhom ikunu ilhom snin ukoll. Ikun ħafna minnhom ikun ilhom snin, mhux pereżempju Viċenti, ibqgħu lek hawn. Eh, pereżempju darba minnhom eh, kont madwum ma nħadx pjaċir, biex jiena ġo ċimiteru ċimit, avolja antik abbandonat mill-1800s. Imma xorta ma ħadx

Ilhom mill-1800s ma jintuża ma xorta mejtin hemm ġew. Issa mill-1800s jew mhux veru imma. U dik kienet tajba wkoll. Nitkellimna spirtu ta' soru u tgħidilna biex nitolbu. U semmet l-isem. Ftit ħares l-isfel nsib l-irħama tagħha. Tagħha. Astja. Għatlu dru. Għatlu din ma' qed nitkellmu xi qaltilna isema' Eżu fuq l-irħama. Ġiri, eżempju, f'naqbad nejlek. Ġiri kien hemm min ħax ħaġa miegħu d-dar. Jiena se nitkellem fuqi. Um, jiena Kont niftakar kull, u kien ġibidli anki l-attenzjoni kien wieħed Alex, qalli għad qalli mhux għal xi ħaġa. Qalli ma qed nara ritratti qalli kull ritratt li għandek għandek korba ħmar ħdejn wiċċek. Għadtlu ngħidlek il-verità nnutajtha. Hekk insiblek, insiblek ir-ritratt anki tal-promotion ta' dak il-programm. Isni miflok kelli pappagall, u rbaħ ma rekdej wicċi. Jeni kien sibulek nibatulek. Ġviri dan anki promotion tal-program, dan madon fi orb, ħat ma kellu l-orb, jien bis kelli l-orb aħmar. U bżajt, nejdlek il-veta bżajt, anki b'eżempju ritrat mill-bot, taf inti jedin barbecue, taraħ tikka ħamra dejk, jgħara madon. Imma mat ma' żmien telqet. Ma għamel ftit żmien hekk u mat ma' żmien issa jew baqa' mwaħħal miegħi dan forsi dak l-istess wieħed forsi. Nota ċiħobbok? Jew tjarak fix-xawr, Ej, maħi. Għan il-Facebook jgħal ġibor li minn lajk. Minn werza un kelmu ħazin. Nistja. Ma taf li xaħti għal eżempju li esperienza xie affarijiet id-dar. Jek jien naf, per eżempju, marġo post, un bat kaxkar xaħġa ħra miegħu. Jiena naf naf il-kas ta' drum Ukoll li kellhom ġo d-dar tagħhom. Dik Qaliel, ejwa. Iddu John Mark. Dik oħra. Eh, din qed nagħmel enfazi. Ma jilagħbux b'dat ċajt. Llum ma wellu iġa bort, ma jilagħbux b'daw l-affarijiet. Kien hemm ħafna każijiet, kien ħafna każijiet. Minix qed ngħid li John Mark lab il-Luiġa bort, ġifieri. Imma ximkien ġara xi ħaġa, xi ħaġa ġara. Ehm, din u iġa bordija hija loba perakoluza ħafna. Darba rajta mi għamlu, għanżaj. Dak kien hemm kas niftakar tal-barbecue, dik tajba tal-barbecue. Edin barbecue kiex ħadd minnhom ġab. U iġa bord insomma. U uh, La waħda talat fjamma minn nofsak. U dawn beża u telqu ħallew kollox hemm ġifi kien laki minn ġi wara. Nisab il-birra fil-silġ, il-laħam għaddej fuq in-nar, ħallew kollox kif inhu. Kollox kif inhu. Mela, ma kienx moment li ġabu u iġa bordu. Issa biex ukoll issa rajt anki għamlu ta' Hello Kitty biex jittaraw it-tfajliet, eh? Ejju, x'kollox issib. Kollox issib, Le darba kont meta kont żgħir kont rajthom qed jagħmlu jġobur imma tipo. Jista' jkun ma jkunux qed jagħmlu wasew, ma kien hemm ħafna każijiet, kien hemm. Kien id-dana u ta' vera ta' daħ il-ħaġa kienet. Għajna naf familja minn Bormla kienu labu għaw spiċċaw kollha mietu b'accident, ma fxek kombinazzjoni, ma għavelli labu għam kollha Jiġu ma kienx kienx hemm xi ħafna żmien twil ta' Issa. ejja, ejja. Skont ma' min taqbad, u, skont ma' min ma' li ma' għax huma huwa portal, huwa portal ġib spiriti żiena. U hawn min jaf juża, u hawn min jaf jerġa' jagħlaq il-portal. Hawn min jaf juża, għax iltqajt ma' nies li jafu jużawha ukoll. Jiena qatt ma żaqil, qatt ma għamiltha. Naħa xettiku fuqha, dik kienet tinbih l-Amerika hekk, jisa logħba. Eh, ejwa, ejwa, ejwa, għadha sal-lum tinbih. Bħala logħba, ma it's not a game, tilabu ix. Iż-żgħażagħ avventurużi jkunu rridu ma Ma nafx xi jiddi l-ħaġa li tqiet tazza fuq injama u tagħmel iswaba u ħadd iċċenilja xi ħaġa tru dil-injama jisa

Eh, eh, jena dik kienet kienet fake għalija, Charlie Charlie, t-sakret tal-lapsijiet. Ejwa. Dik kienet fake, dik ma nemminix jena. Dik naħseb iktar il-faham tal-ġollapel, dik tal-lapes, forsi għamil reaction. Da l-axħar, da l-axħar iktar jena eżempju, għed timmur lej ċertu affarijiet zar, bħal, dwal, dwal ġifiri minn mal-art, eżempju, dwal li jimxi U jerġa' jmur lura. Aha, aha, aha. Ehm, ċertu ħs- tip ta' ħsejjes mekkaniċi u ħsejjes bħal boċċi. ehm, repetitive jew nkella within Qed issemmi Tipo li messaġġ. boċċi, qed int- niftakar f'każ meta kont il-Palazz l-Inkwiżitur. Isu xi ħadd qabad pon boċċi. boċċi ta' tagħhom mal-art. U ħriġt niġri jien, ma kien hemm xejn, laqas żrarat, forsi x'żrarxa xejn. U niftakar miskin, kien hemm il-kameraman, kien għadu żgħir ma kienx jaf fuq dal-affarijiet. U ħsibtu ħajmu baqali jekk bil-kamera miskin. Vidi rekordjajtu, ah? Dika rekordjat, imma mhix aħna kien hemm programm. Ieħor. Ieħor. Ġi mhux benzin bid-dvun, konna nagħmlu program fuq il-Malti niftakar. Dakar kien fuq ma nafx sar minna għas sisib footage fuq YouTube xejn. Għax provajt insib. Astja. Mela, u dnub jaħasra, dnub. Parti mill fenomenu jiddiskrivi xi ħaġek. Eżatt, u dik kienet kif qed titfakkarni. Eh, kien, kun ġa niftakar kienet tfajla qiegħda tkellimna li kienet waħda mill-li kienu jaqfluhom bħala ċella. Għal ċertu żmien u kienet mietet hemm. U meta daqqa waħda, tisma' bħal qed ngħidlek bħal pon żvar jew ċaq jew mal-art. U toħroġ u ma ssib xejn mal-art xejn. Dik parti mill-fenomenu kienu għall-inqas. Eh. Jew eh, eh, fej jista' jkun hemm xi ħaġa li possibilment tkun ta' paranormal. Imma eżempju illum il-ġurnata jien nassoċja bħala dal l-affarijiet paranormali huma hemm ċertu affarijiet żgħar li dawn l-affarijiet żgħar inkun nista' ngħaqqadhom minn ċertu affarijiet li qrajt u fejn ah, ah. kun nista' nidentifika fejn nisma' hemm possibilità li hemm xi ħaġa hemmhekk. bħal pereżempju min ikun esperjenza l-fenomenu tal-UFO jaf jesperjenza l-fenomenu tal-paranormal, fejn il-paranormal, eżempju, ikun jibda minn ċertu ħsejjes mekkaniċi ġeneralment. Jien nixtieq naħseb hawn Malta, ma nafx jekk kienx każijiet li ġew nies abducted, nixtieq niltaqa' ma' xi ħadd

hix physical abduction jew mental abduction jew inkella tkun xi ħaġa psikoloġika. Aha, mhix hekk, mhix hekk. Jiġifieri Ġeneralment mill-hypnosis ikoll ġieli jaqbdu hekk Imma ukoll. fil-hypnosis bniedem jista' jigdiblek dejjem. Eżempju jiena mbagħti mill-ADHD huwa ħafna diffiċli biex tip- tiħipnotizzani. Fhimt? Essina. Għax tkellimt ma' tlieta li ħipnotizzaw in-nies. Fil-hypnotization mhux dejjem tkun kif naqbad ngħidlek, taħdem, jista' jkun il-bniedem li jkun hypnotizzat jista' jkun qed jigdeb. Jiġifieri. Eh, jista' jkun ukoll naf li ma nistax ngħid għax Sista ma ġejt Jista' jkun eżempju wkoll li naf il-hipnotista idaħħal ċertu affarijiet ġo moħħ dak il-bniedem. Eh, u qed jgħid dak li x'jassama xi ħaġa. Eh, makes sense ukoll. Eh. Ħafna key factors li jistgħu jilagħbu kontra xulxin. U ħaġa skanta minn ġol Amerika percentaċ qawwi ħafna. Ejjo, jaħdmu bieħ, fem, aħna mhux qed ngħidu sma' li hypnotization ma taħdimx. Imma hemm ċertu fatturi fej pereżempju il-pazjent jew x'sejħlu li trid Jaf li jkun jekk kun qed jikdeb ma jkunx vera hipnotizzat, fim? Hmm. Jew mhux qed ngħidu għax il-hipnoti dak li jkun qed jihipnotizza jkun qed jagħmel xogħol ħażin. Ma nistax għalija ta' meta jagħmlu hekk ukoll speċi anki naħdint ma' nies fil-passat eh, kien jivvintaw fimt. Eh, jiena jiena rid noħroġ il-verità. Malfejn għandek tikdeb. Mhux hekk. X'inhi x'inhi s-sugu li tikdeb? Per eżempju, il-K2 meter. Darba minn Alla tuli intom, kelli l-mobile fil-but minna li għatfejtu. Kien qed jixel, kull darba li għaddi minn. Xek. Minn warajja. Issa kien hemm min, mista nsemmi ismijiet, inti qed tħares lejn il-K2 meter kien jixellek il-walkie talkie għalfejn. Għalfejn il-nies, il-verità, Irrid innorihom jien, mhux nagħrf għandi ninvinta. Sa tieħu. Le, xejn ma għad. Ma għad u xejn. Tiddiskredita ruħek. Għalfejn, ma nistax nifhimha jien din. Ma nistax nifhimha. Jien ma naħli l-ħin tiegħi u laqas naħli l-ħin ta' ħaddieħor. Mhux hekk, mhux hekk. Jiena l-verità. Jiena għalhekk qed ninvestika l-paranormal għax dejjem nipprova għax mhux dejjem tiskopri. Jien nixtieq kieku Il-gruppi li hawn hawn Malta naf li hija diffiċli u tkellimna diġà aħna sewwa. Jingħaqdu kollha u jaħdmu xi ħaġa fuq xi ħaġa sura ta' nies. Jien nixtieq ukoll imma. L-unjone, l-unjone fa la forza. Mela. Imma il-problema li nara jien fil-paranormal hawn Malta fuq dal-istudju huwa You have to go back to square one, x'jiġifieri? Tiddaddatta. Strateġija bħal ma qed jużaw barra llum il-ġurnata. Mela, mela, mela, naqbel totalment miegħek. Hawnhekk għandna daqsxejn tikka għalura għalxiex għandna bżonn ċertu cameras u ċertu sensors. Mela. U llum hawn, llum ħafna biex taħdem ta' llum anki. biex taħdem imma. Temmil xejn li int pereżempju niġu nidrevu Jiena rajt footage fuq YouTube li l-ispirtu jiġi jidher abjad. Eh, Issa, ma nafx jekk ma ma sibx tifotte u ħanejdu, għedina eh, li rajt, li rajt fuq YouTube. Eh, ma ġaw biex taħdem illum, eh? Termo. U x'termo xi ħaġa. Għaw biex taħdem ellu. Għaw biex taħdem imma trid tikollok il-flus. Dik iżgħada mhux bxejna u dan l-apparat mhux bxejna. Hemm ħafna xi sta jsir, hemm ħafna sensors. Għax l-Amerikani josew l-affarijiet, l-Amerikani dejjem jiġu jiskopru. Alla dejjem jaħdmu u joħorġu affarijiet ġodda. Ma nafx qatt ma Skinwalker, tkellimna Skinwalker. Ejwa, dan l-aħħar eh, eh, eh, anki. Issa mek jgħidu li huwa paranormal hotspot, imma fil-verità min jaf xem. Min jaf, ekku. Min jaf xem huwa questionable, imma nies jgħidu li. Qed isemmu ħafna dil-fenomenu fil-Skinwalker, nismaħħa ħafna, kien jekk imur fuq TikTok, ħin kollu ġibu xi footage u hekk. Imma imma nibda nidħak, ngħid imma għal xi tjuvi li huwa skinwalker. Skinwalker huwa. Għax iġib lek kelb forsi stram bejlek. Il-fenomenu huwa dejjem ta' shape shifter, fimt il-shape shifter issibu kullum kien. Imma forsi nserta kien kelb għaddej U daħala f'moħħ kull skinwalker dan. Min jaf, min jaf. Hemm ħafna teorija, hemm ħafna stejjer, hemm ħafna affarijiet li għalija kultant ma jagħmlux sens, imma l-ħadd teoriji bdew jagħmlu sens, imma ma nafxu, jiena l-aspett tal-paranormal se naraħ aspett teknoloġiku fejn. Illum ħanejdu, illum għaw biex taħdem. Illum għaw kif qed tissemminti għal teknoloġija kbira ħafna Ma il-fenomenu nifsu qed naraħ bħala teknoloġiku. Eh, bħala l-fenomenu nifsu. Għalhekk qedlek biex taħdem illum il-ġurnata u nistgħu nikkonkludu ħafna affarijiet. U tajjeb li ngħidulhom in-nies ukoll. Nina tifel kellu każ ura. Li ġieli ġeneralment bħala dell tawhom ukoll. l-ispirti, jew inkella pereżempju tagħmel minn taħt il-għajn lil xi ħadd u ddawwel ġimgħa ssib il-ħadd. Kien hemm ħafna każijiet prow dellijiet iwa. It-tifel ra u kien hemm xi ħadd ieħor fl-istess post fejn ma t-tifel ukoll l-istess ra del ta' raġel jaqsam it-triq. Dell huwa komuni, dell eh, jista' jkun xi ħaġa li tkun. li nemmen li naħseb biex qasam it-tieq naħseb joqala daqqa ta' kawza miskin u miet hemmhekk, allura r-del tiegħu. Bil-fors imma, bil-fors kien bniedem, jista' jkun entità minn ġo xi dimensjoni oħra. Jista' jkun ukoll. Jista' jkun. Jiena ma niskludi xejn, jiena sirt ma niskludi xejn, għax ma nix risposti għalihom dawn l-affarijiet. Jien ara kif qed nara l-fenomenu bħalissa illum il-ġurnata, insomma, hija bħal pereżempju li huwa dal-pjanu Fhimt? Jien naf id-dell huwa dak li speaker temm. Issa immaġina jien naf li l-ħsejjes huma l-kitarra. Immaġina xi darba jingħaqdu kollha u joħolqu orkestra. Kif kemm. Tifhem xi rid ngħid. Noħorġu niġbu Immaġina. Allura jien għalija il-fenomen qed narah. Illum daqda l-istrument. Fim? Illum dal-bniedem esperjenza dil xi ħaġa biex għaqlitu jkollu kurżità, fehimtu dik in-naqra żgħira ħa tkabbar u bħalma ġara lili insomma hu, jien minn din l-esperjenza tal-UFO spiċċajt qed nagħmel podcast. Ekku, lex tkun għaddejt minnha, tkun għaddejt minn ċertu affarijiet. Issa pereżempju jiena naf wieħed kien miegħi fit-tim, issa kux vera jew le ma nafx, imma Konvinċenti ħafna kien li u jagħmel ħafna meditation ukoll. Li dan, one fine day, qabad jikkomponi l-mużika. Għal-qasqat ma maġinajt għan jikkomponi l-mużika. Imma meta beda jikkomponi l-mużika, insejt għamit Vangelis, jew Vangelis, ma nafx kif tgħid. Nafal li għal-persuna. Naħseb inti tafu dal-persuna, naħseb kien naħseb istiden fuq il-program tijak, naħseb u fuq il-podcast. Eh, Jekk hux vera jew le jiena ma nafx, jiena kien qalli u kien konvinċenti. Ta' Popolino, kontent ta' Popolino. Ejwa, ejwa, ejwa, ejwa, ejwa. Jekk hux vera jew le jiena ma nafx, jiena ma kien vera konvinċenti għal eżatt kif mit, għal kif mit Vangelis għallu allura ma nafx. Ma nixtieqx insemmih. Le, le, għassin, mista nsemmih. Mista nsemmih. Jagħmel li jrid. Eh, Għax ma tiħu għalih ukoll. Jagħmel li jrid taħallasu. Għax affarijiet daw. U qabad jinfexxi għajarni qatt ma jartilħat. Le, le, missew. Missew li tajja. Eh, kien hemm ħafna każijiet fejn ma qbilx qatt ma jgħid il-ħadd, jiġifieri missew li tajja hux. Le, xekku. U jiena u wieħed minn min l-aħwa ħa, ma nżemmix ismu, kien jieħu għalih meta kienu jikkritika, meta jisma' kritika. Le, kritika jgħid. Jien ikon ngħidlu tew x'għalik, itgħallem il-kritika. Qed toħodha mod negattiv. Mhux hekk. Jena dejjem tallimt mill-kritika, jekk jgħidu, eh, vera, kos. Jinxetlek qed lek għandna bżonn sensors. Sensors biex isma' nipprovaw isma' di to to di accurate. U tajbin dawk is-sensors ta'. U jiena naħseb anki dawn is-sensors li jużaw għall-babies. Dawk vera sensitive ħafna. Le le mhux qed nitkellmu dawk, aħna qed nitkellmu sensors professjonali, dawk hocus pocus jiġu. Imma kien hemm każijiet fuqhom dawk ukoll, eh? Rajt każijiet. L-maġna li għaw sensors apposta l-lum li huma ħafna b'sakkitom. Għaw sensors li jiddetiktjaw ċertu affarijiet fl-atmosfera, fl-arja, fil-kamra, ċertu mela, mela, mela. balances. Teknoloġija inkredibbli li għaw. Aħna biex da, da, għalek jena nishtiq li jkun hemm xi assoċjazzjoni sura ta' nies li tinvestiga daw l-affarijiet. Tal-aħħar nkun rajt xi tim ġodda ma nafx fejn inqalgħu ta' żgħażagħ Jgħodu għama moħħom hemm u dik u investigaw. Le huwa tajjeb. Le huwa tajjeb jiena nħu biex għansi nixtieq investig waħda magħhom u mu bħala guest imma mhux nindaħal inħallihom. Għalhekk huwa tajjeb kieku jingħaqdu kollha f'daqqa. Fim? Għara, forsi dak ma jaqbilx ma dak imma tista' tintaqaf. Mhux hekk jiena wkoll naqbel magħha, ma ma nafx jiena l-eks kollegi tiegħi jekk iridux jaħdmu miegħek. Jien naħseb li jaħdmu miegħek sarraħ rasek. Taħseb jien jekk jaħdmu miegħi naħdem magħhom imma xejn kontrihom. Tala ma qbilniex u ħriġt minn grupp u formajna grupp ieħor. Misunderstanding kulħadd ikollu. U fil-fatt niftakar il-grupp li ftaħt jiena u anki id-dru kien ġok ċina tiegħi. Niftakar id-dar, kienu ġew id-dar tiegħi. U niftakar Andrew Fendall ħareġ b'isem, semmuh Ghost Squad Malta, GSM. Din l-istja, it rhymes hu bħala isem. U minn hemm inħolqot, niftakar fil-kċina tiegħi, nixorbu tnejn birra, nitkellmu. Kemm ilkom għaddejjin, Ton? Ilna Ghost Squad Malta jien niftakar naħseb xi 2012. Tnax-il sena ġifieri. Mela, mela. Jgħaddi ż-żmien. Mort mela f'postijiet ostja? Mela. U mbagħad kellna t-tir li anki mur x'imkien jew ir-Rumanija x'imkien l-Eastern Bloc ngħidlu jien. Drew mar għandek hu. Drew kien mar, kien mar f'dak il-programm li semmejt, imma mbagħad dak il-programm li semmejt ma baqax l-istess, jiġifieri ma tqisu ġabuh bħal likirix, fimt? Ma diġà hemm xi ħaġa hekk bit-treasure hunts u affarijiet, m'għandniex għalfejn nħalluh paranormal, nħalluh paranormal. Ma nafx għalfejn immorru nagħmlu treasure hunts, għax hekk ħadd itlef is-sugu tiegħu il-programm. Imma meta tara programm Malti sieħbi jisek qed tara il-Bollywood tal-Indja, kull film ikun hemm musical ġo fih. Eh, sina vera jekk nibda ngħid ħassa. L-ewwel mhux għax ħdimt fih jien l-ewwel ma l-ewwel season kien bellezza kien. Ħatara xi ħaġa. Imma season 2, season 3 kienu bil-games. Eh, Xi ngħidu? Eh! Xi niġri? Fil-fatt ma bqajx insegwa, kont naraħu noqgħod nirrabja ngħid ah, kif kif spiċċa. U dak ukoll kien ħażin. Niftaka meta ħdimt jiena fih kien hemm persuna jidħol jiċċallenġa l-ispirti. Mat ma jmurux hekk l-affarijiet. Inti immaġina xi ħadd jien nidħol ġo darek, ma qed tibża' tkellimni, oħroġ hekk jekk inti buli. Jien nixtieq nieħu interview lil xi ħadd possedut u. Eh, dik, dik għandek oħra question mark, jekk ikunx vera possedut jew għandux problemi mentali. Dik wkoll. Eh, dik ukoll għandek. Eh, nixtieq ikun si pixar. Għax kapaċi forsi għandu problemi mentali dan ma jkunx. Jemx, kemm ngħidu li jkun drill deal. Kun taf li vera possedut istja. Kieku jien naf għax eh, m'għandi mistoqsijiet xi nsaqsi kieku. Il-lostja. Mux naqra ta. Għalet, għajt ma xietan. Darba nsejt, ostja, kien hemm xi ħaġa u. X'kien jismu dak, Mirko? Meta jkun hemm conversation with the devil? Insej x'kien. Insomma, kieku interessanti tkun. Interessanti ħafna tkun, ekku kien sib wieħed anki niġi għajwa mal-kwinti nara. Ah, mhux hekk le, kieku hemm ħafna domandi xi nsaqsiju. Il-kurżità. Il-kurżità. Jien niftakar ta' Jekk hemm xi forn tal-ħobs hemm ukoll. Ġiġġa moħħi, eh, niftakar ta' kon żgħir, eh, meta minn dejjem kont nħobb revok, minn du kelli 12 sena minn dejjem kont nħobb revok u heavy metal. U niftakar kon ninħaraq dak iż-żmien. Għax kien jgħidu li mużika ta' xjaten u kon ninħaraq kon vera ninkazz, illum noħdu bħala kompliment. Illum noħdu kompliment. Ħanejdlek, Il-ħaġa hi, il-Knisja kienet tikkondanna dil-mużika u hekk. Imma l-Knisja għamlet ħsarat li l-mużika tagħna ma mnithomx. Ġieli nsib xi ħadd jgħidli satanist ngħidlu ħej Satan. Mhux hekk ma tant kif kien ġieli nagħmilha u li qas jissinifika hekk li xi ħadd il-Knisja wkoll din din kien għamilha Dio għax Ronnie James Dio għax ġej minn familja taljana u aħna nagħmluha meta xi ħadd jisked il-malokjo. Toħroġ u biex ma jistek. U li tagħmel niftakar rajt kemm il-darba. Xi pose jekk li jużaw il-rockers, fim? U għamilha kien jagħmilha fuq il-irun, fuq il-stage. Kien jagħmilhom il-irun. U minn hemm ġid mhumiex vera li jissinifika l-irun tax-xita, imma llum I don't care, jridu xi jridu n-nies, jien l-aqwa li nħobb il-mużika ta' vera, għax kif qegħdin ngħidu, u l-Knisja għamlu kummidi, m'għandniex għalfejn nidħol fija dik imma għamlu, l-rockers qatt m'għamluhom da ċertu affarijiet, ġifieri m'għandniex għalfejn nidħol fija. Kull ħafna samaw stejjer x'għamlu l-qassisin. Ġifieri m'għandi xejn kontra l-Knisja Kattolika u min jaf x'għandhom il-Vatikan. Mhux jien. Darba jien, Alfa Korti se titkellem. Mela, ton, eh, xanna l-futur, ton. Jiena fuq domanda kbira ta' nis, naħsek, eh, eh, prova n-organizza naqa ghost hunts. Pero ma rridx li kunem ħafna nis. Per naf ġibna għaxra jew jew anke ħamsa. Flimkien ma' Ndru? Aha. Nixtieq nerġa' naħdem ma' Ndru. Jiena nħobbhom Ndru u John Mark jisom jisom ħuti żgħar ngħidilhom jien. U nħobb pjaċir naħdem magħhom. Kellna l-clash istaġi minn il-passat imma dak kulħadd jisom bħall-aħwa ngħidilhom jien meta jkollok xi tgħid ma' ħutek jew hekk fim. Eħe, nixtieq nagħmel għagost Hans. Namel ftit, mux biex li kunu ħafna, ġeneralment meta tkun ħafna ma taqbad xej. Muxek. U anki kun min forsi jgħot jitħak jitnejjek, fimtu l-ura. Isu minħabba forsi ħattiju ma taqbad xejn. Anki kun hemm xi ħadd joqgħod imissir xi ħadd minn wara. Eh, mhux hekk biex joqgħod ibeżża, mhux hekk. Mela, mela. Mela, mela. Eh, dawn l-affarijiet nkunu seri, nkunu seri, nkunu professjonali.

Jiena darba kont ħsibt li rajt xi ħaġa imma llum il-ġurnata I come with terms li hija qattusa, kienet qattusa ġifieri imma Imma- dak il-ħin waqfet qalbi. aha. Taħseb li ċert imma li forsi kienet qattu. Dak il-ħin men bil-bejl qataw l-osti mbagħad itallimt li qtates meta jinħasdu huma wkoll jimxu fuq ġissajn u meta

Għax il-qtat isuma ħavvujin ħavvuj għawt. Allura dejjem jużawhom qatt ma joqtluhom. Ma joqtluhom xi jekk ma joqtluhom xi ħaġa msiken. Naħseb li jkun qed jagħmel xi ħaġa ħażina. Jekk ma joqtluhom xi ħaġa msiken, xi għandi qattu siswed jien id-dar, ħassa, ożi. Le, ma naħsibx li huwa xi ħaġa sew. Ma naħsibx li adottawa minn vera ma jafx x'inhu jagħmel. Issa kieku tajb mela jekk ma joqtluhomx hu msieken għax. Għax inti qattuż dejjem hekk kif għedtlek huwa half way in, half way out, jiġifieri huwa fil-mitoloġi, mhux fl-ideoloġija ħa li l-qattuż huwa bħala portal. Għalhekk inti dejjem tuża qattuż. Nismagħhom jgħidu anki poetiġuk minn spirti ħżiena wkoll qed tagħtes.

U mad niftakar kont sib dan kit niswa ta' tintlu inti għal miegħi, niftakar kien żgħar kont l-ewwel ġimgħa tieħ il-bottle. U l-lum saqqat u zlaqżiex jam xawwat li. Ma, grazzi ton. Thank you inti, għatkaċi. Jinnaf, nibbatu Mirko titħajar terġa tmurin. Namlu ghost hunt, ma munkunux ħafna nies darba. Tiġi maħna? Ma li xie ċep, sinti. Mela, ton, eh, qabel ma nalqu, xaqt intik dan ukoll? Eh, thank you. U ma tlaħax ħaġa favorit tiegħi. Da, grazzi. Alien. Mill-printer ta' Mirko li. Proset, Mirko. Il-printer minn ta' Patrick Prince. Ma nista' nisbaw, issa kemm użavi. Vera joħorġu dettaljati. Vera, eh? stra, vera dettaljati. Impressionanti, da' xejn ta' printer u Alien Grey, għara. Għaz kbira. U hemm kuluri li trid, eh, ġifieri bħalissa qed nipprintjaw jufu. Sabiħ ħafna sabiħ, proset. Thank you, Ton. Thank you inti, Sajan, thank you ħafna minn qalbi. Thank you.